Kazivai kazivai vajaya, kazivai vasikana.
Sekuru kuti makadiiko vazukuru mudare.
Rakanaka. Iwe mukaranga. Ndo vabereki vako here ava? Hongu sekuru.
Ndo vaiti vanoramba kuuya mumatare kwangu. Ndizvozvo.
Zvino zvawakauya mukati medare rangu randakakupa mutombo ndakati chienda unonotaura navo vakapokana navo. Havana vakangoti zvawati unouya nevayenzi tinongoona vasvika. Zvakanaka muzukuru wangu. Iwe mujaya ndiwe une mhuri? Zvokwadi sekuru. Ndiwe une mhuri? Ndini ndine mhuri.
Nhau iri mukati mematare ekurarama kwowo kwawo uri kuiziva here mujaya? Vakambokutsanangurira? Ah, hawana kumbonditsanangurira. Hawana chawakakuudza? Hapana.
Rakanaka mujaya. Ndiye mukaranga wako? ichokwadi ndiye mukana wako ndo wakabara naye mwana uyu ichokwadi nezvikomana izvi izvi zvese rakanaka muzukuru wangu zvodare guru riri panapa muzukuru randinotaura mumatare ndisina rekunonodhonza nguva huru huru mukurarama kwako muzukuru dare rinotaura richiti nhau yaunganira mhuri yako yose kuti tisvike mukati memusha wako uno muzukuru inhau hombe yawakava uchinonotsvaka iwe nemaoko ako nenjere dzako namakumbo ako muzukuru wangu unondinzwa
tozvinzwa sekuru asi zvekutsvaga handisinzwisisa kuti mokuti kudii baba rakanaka muzukuru wangu haufarire here kuti udyirewo mukaranga uyu pfuma muzukuru wangu haa ndofarira unoda kuti aroorwe baba e eh, chokwadi zvikomana izvaudiwo kuti zviitewo zvinooneka here mukurarama kwazvo muzukuru ah, ndozvifarira ndo zvandotoda izvo unozvifarira e eh. ko nhau iri kutadzisa mukaranga uyu kuti agarewo chinhu chinonzi imba chii
ipapo handizivi manje hatizivi usekuru rakanaka zvino iwe mukaranga newe mujaya achiterera nauya wakafamba kumashure uko une chikomana chaunge unacho uchifambira nhau yekuti muri kuda kuiwawo muri hurudza panguva yekuti muchava muchirima muchava munembesa dzamuchadya asi dzichizova dziri dzizhinji uchienda munyika yeguruwe Wakasvika muguru weka iwe. Hai ni sekuru handina kubvira ndamba kutofamba mu- mu- kwese kwenye muri kutaura uko handimbokuzivi. Handina handina kutombofamba. ini. Muzukuru hauna kutsika mu- munzvimbo yeguru were iwe. Ah, Kwete handina kutofamba kusvika mu- Haa namboenda sekuru. Une shuwa mukaranga kuti mukomana haana kusvika muguru we. Haa anambosvika sekuru tatingoti tese haa pana pakambobuda sekuru. Donzvo rangu rematare riri kutaura kuti jaya iri rakasvika muguru we. Rakatsvaka zvarakatsvaka. rakauya makaita chirangano chekunonodyara divisi pakati peupenyu hwenyu muchiti mugone kuva muri vanhu munoonekera muve hurudza munobata kurima kunoenderera mberi zvakakuitirai zvakanaka kumazuva apfuura kumashure muchiri kurarama zvakanaka Izvezvi zvinhu zvacho hazvisinei kwazvakaenda muzukuru zvakaendepi? Wanga uri urudza kai? Kurima ndairima ye. Ndaizvimira remaoko yangu. Ha tairima sekuru.
Hmm. Ko mishonga wakabata iwe muzukuru uchinzenda unonodyara mumunda mako uenda unonodyara pamba pako uyu chigeza nemudzimai vako musazobuda panze musina kusimira asi makanzi munonowumburuka mvura yekutangisisa kunaya movunonoumburuka mubindu renyu pamakanonoumburuka mubindu zvinhu zvenyu vazvatanga kuita zvakazofanba sei muzukuru wangu sekuru ini nezvese izvo zvenyu mutaura ka handina kumbobvira ndamboita kuti ndifambe kuenda n'anga kana kuti chii kwete ini ndaizvo ndingozvishandira nemaoko yangu aingozvisenzera tega isu sekuru haa kuna kwetakamboenda munopikisana neni aicho chokwadi uri kuramba dare iri Mukuru wangu. Ah. Inini ndikutaura kuti ndaishanda nemaoko yangu. Ndaishanda nemaoko yangu zvese zvepana apa ndaizvishanda nemaoko yangu.
Muzukuru, vana ava unoda kuvareverera here apa? Handina kureverera mwana ini. Handina kubvira ndakareverera vana ini. Ndikareverera vana wangu ndakazvara. Muzukuru wangu ava vakomana ava vasati vamboita imba kava.

ndikada kuenda kubasa rinopera murume akangondiramba zvina tsarukano ndikadanana neuno anongondisiya ndisina zvandaita chioneyo vamwe vangu wekumashure hapana kana ari kukwanisa kumisa vasikana toita sei mukati kudii nhai mhai ah. ah, hapana zvaimboge zvakashata eh, zvaimbogara zviringori zvakangodaro zvaimbochinja zvakadaro inini vezera rangu inini vatova nevana vatova kumatererai vazukuru vangu ino vane mapitse ndovandoda vane nharo ndovandoda ndoitwa marika zvuu iwe mujaya iwe hauna here tsotso dzawakabata zi handina ini handina tsotso ini ndomunoerera sekuru haana kana tsotsobasisi ndakauya kwamari ndikakuudza kuti sisi one zvikuita vana mukufara nazvo heremuchita iwo amurume wangu hapana zvaaiwa ndotoziva kainandaizivaaaimbozikana chaitwa tira nemaoko edu taishandira nemaoko edu tichiwachengeta vana vachienda kuoaadaro muri vana tererai vazukuru handina kuti kakavadzanai asi tirauya kuzotaura nhau yako iwewe ndiwe une nyaya yese iri kuita kuti vana avo vatambure zvawakabata nemaoko ako zvawakada kukakavadzana apa ndinoda kukushambidza iwe kuti vana varoorwavo

hapana kwataifamba kusvika ndakafamba namainini vangu avo vakandinzwisisa kwese kwataifamba taingoudzwa kuti zvinhu zviri kunetsa pauri zviri kumba kwenyu kwawakaberekwa ndokwazviri kusvika ndakazosvika pakupiwa nhamba kuenda kuna sekuru apa anditi mushure mekunge ndakauya kangani kwamuri mhai imimi muri apa ndakauya kwamuri kangani

Yo mjaya wata una chawakabata? Ah, ndina chawo ndakabata ini. Andina. Andina eh, pamba pano pese ndakazviitira nemaoko yangu. Ufu unaenda kodira kumutuku uchiombera unenge uchiombererei? Andidire ufu ini pamuti ini. Andidire ufu pamuti ini. Pana panongozvishandira nemaoko yangu.

aurate uchivata nemurume wausina here mazuva ese sekuru ndinotoyamwiwa mazamhaya kunge ndine mwana endisina mwana 35 years handina mwana wandayamwisa asi ndinorota ndichiyamwisa ko muzukuru uri kurambei maada kuzvinyepa manje izvozvo kuti ndabvteereraivasukuru
mukati megonhera unovata iwe seri kwegonhu zvitutwa zviripo zvakanonoturikidzwa ndezveizvi ndezvenzungu inzungu dzangu idzi dzembeu inzungu dzangu sekuru dzembeu dzinotorima tinorima nemurume wangu uyu
muzukuru wangu eh. wataona chaunacho ah, hapana wataona chaunacho muzukuru aiwa hapana
uneshuwa nende here muzukuru ichokwadi wopikisana dare rangu eh, ah, ndopikisana ndoti hapana chaundinacho

yambudza mwana wemhandu waiyambudza gara apa muzukuru vakatarira kugoni rako ndiwe waiyambudza dindingwe ndiwe here waiyambudza dindingwe yambudza mwana wemhandu dindingwe ndiwe waiyambudza dindingwe ndiwe waiyambudza bata tsvimbo yangu ndiwe here waiyambudza

ita mushonga yangu huya muzukuru ita mushonga wangu huya mushonga yangu huya ita mushonga yangu huya muzukuru mushonga yangu huya muzukuru

kutambura kwese ndozvamaiziva ndozvamuinazvo izvi kuchema kwese kwandaita muchiziva ndozvamakabataakaona
sumuka bata tsvimbo yangu iyi matirwadzisa matirwadzisa matirwadzisa pinda mabasa tiri kudzima

Zvingudo zvedu. Adzitora ndiani? Adzitora ndini. Zvendo zviri mukati ndezvani? Ndezvangu. Kovera mbei naye muzukuru. Ah, taikunguva kuti hamusi kuzvibata. Ha?
Chaushungurudzira vana chii nayo muzukuru wangu?

amufare pachivanzi penyu pacheteeokuchera vamwe da muchitsvaga goridhe meriapana chataiwana pana sekuru chataiwanatamba netuzukuru bezera renyu mare ina havana tuzukuruatina tikawana mari yacho kungobvawo nayo ikoko kananga kumashopu ndokwainoperera
dati vana vako vese vechemarombe muzukuru wangu chaunowana chii pamwe yeziuya kwavari

vakaenda vese hapana murume pano bogara nezvinhu zvakadai seumba mukadzi asingazive zvapera muzukuru vangu hautaura kuti tasangana umba rume iwo rikarakata nini ndiri karakata muzukuru kuna ada mabvunzo here mumatare vangu muzukuru vangu paradze hondo indipete mataya
ini ndine mubvunzo sekuru kuti zvikapiswa nhasi izvi mangwana ndichawanika ndaane basa ndichawanika ndaane murume here nokuti ndakachema nguva yakareba nekuda kwevanhu vaviri ndiri kukushambidza muzukuru ndiri kukushambidza
eho ndatenda hangu uyu ndiri kurovera hoko muzukuru wangu wakaenda futi pamuchakata wako oenda kuitira chivanhu chako muzukuru

pamwe munazo taurai zviripo ah, zvibviswe nhasi zvipere tozachachenzvataura sekuru ndizvozvo eh, bamkuru kana zviripo ka taurai zvibviswe vana vaya vachene vana vana varoorwa vane mabasa nokuti mukaramba muchiviga ka hazviiti ndakadzidza inini ndakadzidza ndakadzidza ikana pasina basa vadona chandakaendera kuchikoro pasina basa chii dai mamusingatotiendisi kuchikoro zvaitova nani chii chatakaendera kuchikoro hazvishandi hamufare kubatawo muzukuru mukitchen uchinzi gogo sekuru hamufare hamunei nazvo kutsukirwawo mapureti nemuroora hamunei nazvo indovo mune mweya weutsinye so saka makatiberekere chii kana maida kutitambudza kudai kutibereka kuti mutitambudze Rakanaka muzukuru. Ndiri mapedza nyaya, ndiri muroveri wehoko, ndiri kurovera hoko, wakaita futi chikaranga chako muzukuru uchaona wari chimukuyu. Atenda sekuru.
Kana musina rimwe remabvunzo, huchirai maoko mubude mudare rangu.